Selamat ngalih hari bala nembiya. Nama berita? Nyadi betemu baru enggau pengajar Jessica baka ke sehari tu ba mata pelajar Bahasa Iban Primary dua. Nyadi sehari tu kitai deka belajar naka unit lapan ngelantangka ati. Topik kitai sehari tu deka belajarka senentang jalai jaku. Iya nya jaku pemendar. Nyadi objektif pelajar kitai sehari tu, pengajar ngarapka bala nembiak ngelala leka jaku pemendar, udah nya nembiak ulih ngaga ayat ngena jaku pemendar ba ujung pelajar tu agi. Nama kini reti jaku pemendar? Nyadi jaku pemendar tu jaku ti dikena madahka pengamat sesebengkah pekara. Nyadi tu chunto jaku pemendar. Tau nembiak ulih meda ditu chunto jaku pemendar iya nya baka tu, Au. Ulih. Ya. Betul. Bendar. Amat. Nyadi tu tadi chunto-chunto jaku pemenda. Nyadi diatu kitai deka belajar ngelala ni bagi leka jaku pemendar lalu baka ni chara tauka guna ngena leka jaku pemendar tu maya berandau tauka maya nulis ayat. Nyadi diatu nembiak tau muka bup teks Bahasa Iban. Lambar enam puluh tiga. Bacha randau di baruh tu. Haa, kitai meda. Maya ngalap, Danila Silva enggau Ipoi berandau di luar kelas. Danila benung megai gambar. Kitai bisi meda randau tidi ku nembiak ditu iya nya Ipoi, Danila enggau Silva. Nyadi epoi bejaku Danila ulih aku meda gambar nya. Udah nya Danila nyaut, Ulih. Nya gambar kami ngelantangka ati diri. Epoi nanya baru, Kita kin maia peremisi? Udah nya Danila nyaut, Au, peremisi bulan Jun suba. Silva mega nanya, Di pantai Ruak kita begambar nya? Kita meda bisi tanda tanya belakang. Udah nya deh Nila nyaut, Ya, dia meh kami begambar. Udah nya Selva pan madah, Aku kala meh kia, rindu amat meda pemanah rampa menua tebing tasik nya. Uhh nyadi kitai ditu bisi meda uhh leka jaku pemendar ti dikena sida maya berandau. Kitai meda keterubah iya nya leka jaku pemendar ulih. Ayat da nila ditu ulih nya gambar kami ngelantangka ati di Miri. Aaa tu tadi nyaut lalu ngamatka tanya ti ditanya Ipoi ngagai da nila tadi. Da nila ulih aku meda gambar nya and udah nya ngamatka nya tadi ulih nya gambar kami ngelantangka ati di Miri. Udah nya leka jaku menda ti kedua au. A U Au Au permisi bulan Jun suba jadi ayat tu tadi dia nila nyaut ngagai tanya ipoi kita kin mayuh permisi aaa iya nyaut tanya nya tadi Au mayuh Au permisi bulan Jun suba aa nya saut dia nila. Dah nya. Ka jaku menda ti ketiga, ya, dia meh kami begambar. Aa ayat tu nyadi laban iya nyaut tanya serba tadi. Serba tu tanya, di pantai luak kita begambar nya, aa iya ka nemu pengamat ku pemendar ba dini alai sida denila begambar. Nyadi iya madah Ya, dia meh kami bengemar. Udah nya, Selva bisi ngena nyuka jaku pemendar amat. Ayat iya, Rindu amat meda pemanah rampa menua tebing tasik nya. Tu tadi baka jaku pemendar sereta chara kitai ngena iya dalam randau tauka maya nulis ayat. Nyadi tu teks lambar enam puluh empat aram kitai semua bela macha teks tu enggau pengajar. Taman Baya Miri. Sida deh nila sebilik nemuai ngagai Taman Baya di Pela Bara Miri. Apai, ulih aku meda baya nya semak agi? ku deh nila. Ulih, tang bejimat ka anak, saut apai. Apu aka, ba besai baya dalam sangkar nya, ku Denila. Au, amat nya, ku Wawa. Nama kebuah sida nupi baya ditu deh, apai? tanya Wawa. Awakka ulih narit temuai datai. Nambahka nya, kulit baya tu tau digaga nyadi ke beg. Sementing kasut sereta kereban bukai, saut Apai. Mayuh amat ga guna nupi bayar tu Apai, ku Danila. Anyar ditu tadi teks, teks randau senentang randau Danila sebilik ti nemuai ngagai taman bayar di Kuala Maramiri. Nyadi kitai tau meda mega ditu bisi chunto leka jaku pemendar iya nya ulih, au, amat, amat. Satu, dua, tiga. Amat bisi duit ti ditu. Jadi kita meda ayat iya, Apai, ulih aku meda bayar nya semak agi? Iya ngena ayat tanya maya bekena ke leka jaku pemendar, Ulih. Udah nya kita meda leka jaku pemendar, Au, amat nya. Haa. Tu iya ngemendarka jaku tanya Danila tadi. Haa. Danila tu madahka bayar nya bebesai dalam sangkar. Udah nya aka iya pan ngamatka jaku iya. Au amat nya ka iya wawa. Da nya ditu ayat ti bukai kitai meda. Mayuh amat ga guna nupi baya tu apai uhh tu jaku ti dep madah ke dini ila madah ke baya nya mayuh guna ditu pia. uhh nyadi tu uhh kereja latih bala nembiak kita tau muka bup aktiviti Bahasa Iban Primary dua laman lima puluh lapan uhh kitai meda ditu nyadi pengajar deka nerangka baka ni chara kita ngaga kereja latih tu lagi. Jadi kitai meda bagian A garis jaku pemena ti betul dalam ayat ti baruh tu. uhh kitai meda kereja latih bagi bagian A tu. Nyadi ditu, pengajar deka kita ngaris iya bisi meri kita dua iti saut ba tu, iya ulih. Aa iya ba dalam braket tu iya ulih. Nyadi kitai meda chunto ayat ti keterubah, Daniela nuan nulung aku. Aa nyadi kitai deka milih ni bagi. Leka jaku pemendar ti engkeman dikena ngaga ayat tu, Dennila, iya nuan nulung aku, aa, tauka Dennila, ulih nuan nulung aku, aa, ni bagi leka jaku pemendar ti engkeman dikena ngembuka ayat tu tadi. Iya tauka ulih nyadi kitai meda. Aa, nyadi ditu pengajar deka madahka kita saut ti betul iya nya. Ulih. Danila, Ulih nuan nulung aku aa nya leka jaku ti engkema dikena nembuka ayat tanya tu tadi. Da nya ti kedua kitai meda au ulih aa ni bagi ke engkeman agi kitai meda dulu au ulih peremisi bulan Jun suba aa iya deka ngamatka diri empu ti Ti peremisi maya bulan Jun suba ni bagi ke engkeman? Au, peremisi bulan Jun suba. Ulih peremisi bulan Jun suba. Ba ayat ba atas tu tadi kitai meda iya udah ngena ulih tu ba ayat tanya. Nyadi engkeman kena iya dikena kitai ngaga ayat ba baruh tu, ulih ni? Ulih peremisi bulan Jun suba. Aa tu ayat penyata iya ukai ayat tanya. Nyadi saut iya betul ba ayat kedua tu iya nya Hau. Peremisi bulan Jun suba uhh baru kitai ningai bisi engkeman agi maya iya nyaut ngena ayat penyata. Hau. Peremisi bulan Jun suba uhh nyadi tu tadi duiti tu chunto chara kitai ngaga kereja latih Bagian A pengajar deka kitai nembuka lumur tiga, lumur empat enggau lumur lima. Nyadi ditu kitai meda bagian B gaga ayat ngena jaku pemendar di baruh tu. Aaa kita ngena aaa kita ngaga ayat ngena leka jaku pemendar ti udah diberi ditu. Aaa kita meda ke satu ulih, ke dua amat, ke tiga bendar, ke empat au, ke lima betul. Aaa nguji ngaga ayat ngena leka jaku pemendar ti diberi. Aaa nyadi chunto iya kita meh nombor satu leka jaku pemendar. Aaa tu chunto ti deh beri pengajar. Okay kitai ngaga ayat ngena ulih. Deka jaku ulih. Indai ulih aku bejalai ke pasar. Aaa kitai ngena leka jaku bendar dalam ayat tu. Kitai meda ayat ti kedua amat. Manah amat nyawa Juan mayuh ti belagu. Aaa nyadi tu chunto ayat ti kedua ngena leka jaku pemendar. Amat. Tanya ke ketiga inya bendar. Kita meda bendar ayat iya. Mary tusah ati bendar laban pensil iya lenyau. Ha, tu chunto ti ke tiga. Jadi ditu pengajar deka kita nguji nembu ke ayat ti keempat enggau kelima ngena leka jaku pemendar au enggau betul. Nyadi diatu pengajar deka kita meda bup aktiviti buka laman lima puluh semilan. Ti meda kerja latih tu, Bagian A, tulis saut ti betul dalam teks ti baru tu. Ni udah meri kita empat iti leka jaku pemendar ti kena kita ngisi palan kusung ba baruh tu. Nyadi kitai meda chunto ti terubah. Apai, udah nya Orang Kusung, meda baya nya semak agi, ku deh nila. Aa tu ayat tanya. Ni bagi ti engkema dikena nemuka ayat tanya tu, kitai meda. Aa kitai ngena ulih. Apai ulih meda baya nya semak agi, ku deh nila. Aa iya deka bulih pemendar ba apai iya. Jadi nama saut apai iya, kitai meda tu Palan Kusung ba depan tu, bemua tu. Nanya iya nyaut tang bejimat. Anang kelalu semak ku apai. Aa nama saut ti engkeman. Leka jeku bendar ti engkeman dikena kitai nembuka iya tu bendar tang bejimat anang kelalu semak. Engkeman kini tauka amat tang bejimat anang kelalu semak tauka au tang bejimat anang kelalu semak. Aa ni bagi saut aa leka jeku bendar ti engkeman dikena. dalam ayat tu kenda aa iya kitai ngena au tang bejimat anang kelalu semak aa nya saut ti keman ngena leka jaku pemendar tu tadi aa da nya pengajar deka kita nguji ngaga dua iti da agi ayat tu tembuka ngena leka jaku pemendar ti engkeman. Bagian B, Giga lalu chura jaku mengena dibara tu. Nyadi ba bagian tu pengajar deka tengiga tusun leka jaku pemendar nya ngambi nyadi leka jaku ti engkeman, leka jaku pemendar ti engkeman. Chunto iya ditu pengajar meda, au, a, u, a chura, a, u. Udah nya kitai meda bisi enda leka jaku pemendar bendar, amat, ulih,